Aa, nengaki ende engiya minto mwanyagetinge ase rituko eri riakia boronge, riakia nomogoko, riakia nomogaso omuya, kobarora naende, naende kogania komanya amange igoro yegesaku giaito kia mwanyagetinge ase Enogo TV. Ase tokotebania, twainyorania, twasemania, Twa twaigekera chingako chiaito mwanyagetinge, naende twamanya oboroso bwaito, twamanya abanto baminto naki bamenyete, naki bamenyete, naki bagochi komenya. Eki nataka rero torigererie twarakwaneire ayande, twakwaneire amasikani, twakwaneire emeino, twanywere twakwaneire chinkwana chiokobwekani, twankwaneire emeba yaino, ntogokora ko na ayande naro otobwenete koramanya bono, na aro namaya, buna inki chingero na emeino y'omogusia, naende inki yare gotwara. Minto mwanyagete inge, nimanyete ng'a mwategereire amatera amange, amatera y'abagusii, ayarosetigwe nabakoro baito, ayakorosigwa bono, na ayande atararosigwa akonya korosigwa. Amatera are chinchera ao Ao chingero chire chinchera ao ao nchiroo chiri chi'egesaku, echi'egesaku buna bono emeino na amatere amakoro. Ayio naro ngochikorigereria mono, alafu naro ayande chingero chiabo monyoncho chiabo chia chiarosetigwe chingaki gete iga babo monyoncho na babo naki chibandi chibandi buna mosocho band, nyamecheo band, eh, Bomachoge band, Keumbu band, eh, Mosocho fire, ah, nabarabwo mbabwate chingero chiabo batotererete nachiro chintorigia engaki toinyorani. Lakini bono, nechingaki echi abasae mbabwate enchera bagotera amatera abo, eh, Aa ne chinchera chiabo ching'ao babo Migi, babo Babuji babechate, nabo Fiki Young nayio namatera. Ki bono inche ntagete korarigeria amatera aria amakoro naki are gototebia. Omogusii abagaka bari ibare kobeka amang'ana eng'encho ase amatera ime. Na amatera buna amarieta y'abanto iga are gocha Ko, ko, kobwatana ninki kiaba ase egesaku engaki eyio. Igo abanto nabo bare kwegokeria a, ase ogotebania eki kiabete ime y'amatera. Igo kera egento kiare koba nabo kiare kobwatwa ase amatera kianya gotebigwa ekiare kende. Igo oise gotaka komanya amange igoro y'omogusii, igo okorigia amatera aria are gotera kare, oigwe buna amenyete, omanye konya bweka naye aye bono orore buna amenyete, nabo okonyora kera egento otagete ase obomenyi bw'omogusii. Onye namarwaire nakwaneire buna achete amatang'ani gusii, onye nenchara nekwaneire, onye na abarachoki N'abasongo aba abaruri mbakwanire na baachete onye nebinto abanto baare gokora ase enyuomo gose ase kende mbikwanire ase amatera aya. Igo ntorigererie matera make naende ninteme kobayagenera buna akabeire. tari buna are, ekiagera ayande aterirwe enchera atari, ayande aterirwe togotegera korwa chiredio ne chitibi enchera atarenge. Ko igo yare koba buya tomanye totarasaria ehistory, totarasaria ng'aki obomenyo bw'omogusii bwarenge goetera ase amatera, toyamanye ekiaromaete amatera are gotumeka goetogia. Amatera are gotumeka kogombia, amatera are gotumeka kworokia obobui gete, amatera are gotumeka gotogia abanto, amatera are gotumeka kogiikeria, amatera are gotumeka kogookia, amatera are gotumeka kogacha history eh, kogacha ayabeire naende naende naende. Igo rero amatera tokorigereria. Aya, gotera nkori mwanchete, naro abaigure kogoterwa nabang'ina mono ekero bachiire emeyega yokobwaterana oboombe. Bwate na sindikisa omwana bw'omoyo, esiri y'abagaaka obae etaro banya gotaara, ee sindikisa. Abwo omogoteria. ekiagera ekegusii ogotera okwo nkwarenge igo. Ase abagusii minto mwanyegete inge, ogotera okwo igo gwanchire ase eng'encho kware kobwatania abana na ng'ina koro. Omong'ina tindigiti, abamenyete nomogaka oye omuoyo. Bakanyora abanto babo, abanto bakagenda bagatigara boka. Ekero batigara boka, ekanyarekana na bono omogaka nere agatwekamo, agasira. Aa omong'ina tindi giti akama koeboria, inya komenya nche bweka nyomba na abanto nimbwate? Yaya. akarora tigoetanane, akwanie abairi, abairi be chiombe, chiombe chingiya, chiombe makabe chikobeka boiri enchera egotu toigama, nonya chiabete chimbe chikari nyankuru kiara katarire ekeene. Chiombe echi ki chiabeka oboiri, omong'ina akara tiga atarire abairi, naende manya omong'ina buna oria ase are gochia goika embori yare konyenywa, embiria emete yare korara, nabana banyenyorerio ba bwena, nabana abanchete gotegerera emegano y'omong'ina tindigiti. Ekero yaba emenge agotara mono nere akaba engeero. Engeero nekero ogokora egento rioka rioka rioka mpaka abanto banya kogekwana igoro y'egento eki gwakora. Agaterwa. Akabengerwa, Tindigiti okare bw'omoyo osiririe omogaka omoete aro ana gotara, ee, tindigiti. Tindigiti okare bw'omoyo osiririe omogaka omoete aro ana gotara, ee, tindigiti. Ng'aibo narure ere buna nga etindigiti, rure masaba ere buna nga etindigiti, gochia bosongo ere buna nga etindigiti, korora abairi ere buna nga etindigiti, bairi b'echiombe ere buna nga etindigiti. Tindigiti okare bw'omoyo, osiririe omogaka omoete aro ana gotara, ee, tindigiti. Tindigiti okare bw'omoyo, osiririe omogaka moete aro ana gotara, ee, tindigiti. Agwo nao okomanya ng'a moete aro ana gotara akwanie abairi korwa rianyi gochia bosongo, gochia isugusu, gochia Kera aase aase amanyete chiombe chiaye chiachiete. Ekero okoigwa ogotera buna oko kw'amang'ana, ogotera okwo igo kwarenge okw'eng'encho mono ase omogusii kobeka abanto bamwabo amo na gotebania emegano y'egekoro. Amaterano amange. Ekero okoigwa ng'a nyaboke nkagokania, nyaboke nkagokania,

ororire obobe bwabeire, na ogotera oko igo koko depict, yaani igo kore engaki kogoterera riria abamura bairetwe esegi bagachia korwana Addis Apapa. Addis Apapa esegi eye entang'ani eye yarenge 1914 onye tindi wrong. Ekero bairana abanto baria baruete military Momure omiritari ng'a nare noborwaire. Abamura abarwete emiritari abatang'ani bairanete, abang'ina babo igo ba complainetie a lot, bakarera. Naki abang'ina bachakete na yaya, bono ekororekana abamura abwo bachete noborwaire and that is the first time twatwarete amarwaire akorokwa sexually transmitted diseases ase egesaku ki'omogusii brought by abanto bachiete chisegi ng'umbu, that is gonorrhea and syphilis, manya igo, igo ehistory yebinto buna bigocha noyo ere agwo, ehistory ogoterwa kogotera ekero okokobwati gwonsi pi okogima igo okonyora igo gokwanerete abagina bakorera they are lamenting ng'aki abamura barwa esegi batoretera amarwaire basaririe egesaku. Ekagera abakungu bande bagetanga, na abasacha babo bakorwa nyomba, egesaku kegatooreka. Igo goteera nkoyio gosii kogoteerwa gotabwati eng'encho yaye. Amateerane amange.

Korende buya rigwenje ri'omo aye ng'a etourwa, etourwa emori y'enibu, etourwa emori y'enibu, na rero nkabuga bobe. Timaeti gose noigwete, oyo nomong'ina, na egesongo eyio ekorokwa edutch, yaani ogotera epoem y'ebirero, echant y'ebirero. Omong'ina oyo ororire oyo tigara omochie. Omong'ina oyo orore chindamwamu chire korwa ase abairi, ee, amate. Omong'ina oyo ngoteebia are omwana bw'omayo, gwatiga ira aye bweka, naende nerigwe nchokare, gaki orende mbakoura enibo yonsi. Ekiara abauri mbange bare esika nechimbuga bobe, gaki orende bono iga akomorera, akomorera okomobugera. Aye rigwenche, erigwenche rikare bwomayo, erigwenche rikare bwomayo ee orende buya, orende buya rigwenche riomayo, orende buya rigwenche riomayo ng'ai tourwa, etourwa emori y'enibo, etourwa emori y'enibo. Amatera iga are gokuna ching'encho na obomenyi bwa mwanyagetinge. Ase chinchera chionsi, social, economical, political, call it, bionsi pi nabo biare gokonwa ase amatera aito. Naende, ngotogia arenge nebinto ao ao. Omogusii nanchete ebinto biaye are korosia. Omogusii neanchete, tari bono toteancheti, rakini omogusii neanchete, naende ebinto agekorosia iga abisigete mpaka abitera. ebinto buna bono are gotera, ebinto bia nyomba ase obomenyi bwaye. Ekerandi kiomong'ina egesera. Egesera igwanane ekerandi ki'omong'ina, egesera, a, egesera igwanane egesero ki'omwana, egesera, a, egesera igwanane egesero ki'omwana, egesera, a, egesera igwanane

Tonkere riondire, erondire, tonkere riondire orogendo. Our materials, ebiaito, omogusi anchete gwetogeria, naende igo nabo are gotogia egeteni, naende okwana nabari bare ensemo eamate techa komosareria orogendo rwaye ase ebinto biaye are gokora. Tari araywoka. Minto mwanyagete inge. Ekero omogusii aria gocha gusii, neanchete naende agatera iga, ase eng'encho aria korigia naende ogotwara, ere tari koria bionsi goika aria kogachera bainani. Omanya kobogana omogusii omong'aini aye raira ogacha. Aira aira ogacha, nare ere akogacha, korwa bakorwa baito ng'a aira aira ogacha, aira aira ogacha, nare ere akogacha, Msiya omong'aini ng'a aira aira ogacha, aira aira ogacha, nare ere akogacha. Nkaigwa abande bagotena, Nyarinda tombacha, mm ayio nayio abanto bachakire kobeka igoro erinde gosaria ob- oboori bwa kare, obomanyi boria bwa kare. Tiga toramanya amatera ayaito neki are gototebia. Agwo buna okwo bono okogoteba na omogusia omong'aini iga are koeraera ogacha, tare kori bionsi goika are kogacha ogacha na abainani na ebi agocha konyora imosuko ki yarakerire. Minto mwanyagetinge, aya naro tokonya bwesomia korwa Enogo TV, naende no no nenchera engiya yokomanya egekoro giaito Igo kwanya go subscribe, subscribe as much as you can ng'a erinde tonyare komanya ekegusii ekenge, support us to support you in knowledge ye abanto baito abagusii. Tindakora omosae gete, nayande naro oyo obwanchani, omosae akare enyaroka ya mwabo ya ya ise moke, yaani igo mbwa mwabo, Aa ogotiira ande na nyongo abogoreti arure roche. Amanyinga aria y'okomwancha, konya nari chichae chiachire, na echikoko, na echibeverage, abakristo konya nari baachire. Eh, ogotera omaete iga oko gok- go- gokorosigwa insa chinde chionsi kobwaterana naki omonto aigwete ime yaye. Naende ekero akobeka igo, igo nari bono aigwete. Musa oye agateera akanyaru ka Kuna, Egesagane keria nyancha ama, Gesagane keria nyancha ama, Nkonyore botuko nyancha ama, Nkonyore botuko nyancha ama, Ngokonywa buna echae y'ekoko, Ngokonywa buna echae y'ekoko, Ngokonywa buna echae y'ekoko, eeh. Imwarorire abamura abwo, mm, imwarorire abamura abwo, abamura abwo, eh, igo noigwete ego amatera namange buna akwo tiga ntigere agwo korwa ase enogo ekiara ayande toche konya konyarigereria ki bwakire. Anche enogo tv, eh anche bwanchi buna omogusii, anche ebiro ebito naende tiga tosemani ki tore moyo.